kana pane mari mai gunobva watanga kunetsa uda kuramba uchifona wada ndiri kunamibia ndakauya for something else kunampava nezvandiri kuita kunoku i will be back friday vana ava vasati vanita ndaona proof yo ndaiforward can we just wait and hear from them vabhadhara then tobva tataura right ndaona mari yakati yenyu marii zvinhu zvese kana pango nemari you want to start a war uh, that's not very good behavior relax relaxa i know you want money i also want money too but just learn to relax kana pane mari watoita emotional watangada kuti kufona ma 3 4 5 miss calls how far ah, that's not good you must change that attitude if at all we're going to continue working together we can't have the same problem all the time waye wakati mari yakati aa ah, ah, the last time i said handikupei kana send pamari kune imwe mari iri kutouya kana muchikwanisa kuimisai misei thats the last conversation we had tiri paairport muchiti hee ndikati a ah, kutori neimwe iri kuuya musiri kuziva kana yauya da kuona kuti munogona kuimisa here imisei izvozvi thats what i said anobva ndakati a ichangopinda mari ndobva ndakupai proof e ndobva ndasida i never said that

takatextawo ka takafonawo ka zvekuda kungoanswa zvopindurwawo kuti kungofamba handi ndimi aitaura nyaya yecommunicate kuti amana ngatigare tichionana tichicommunicate but imi makanyararawo kana papiwawo maproof emari zvinoreva kuti chiya tinozotadza kunzwisisa kuti komwe wedu pese patanga tichipindurana but pakabuda mari anobva anyarara ende iwo pakabuda mari iye mumwe wedu anobva atoda kuti tange taita hondo chete kuti imwe izobuda totozosvika pakutorerana nekuma airport nechii chii chii ndozvinhu zvinge zvisiri zvakanaka nokuti mari yakabuda tongogara tangoziva kuti ah, muzori kuona sendi maiko kuona sendi topedza takadaro even isati yabuda takagara tichingoziva mafigures ari kuti ari kubuda mari ingawani imimi makatisainisa 17 million agreement kuti mwamwe mwedu tozoti mari yenyu imarii iye kuzongojumwa inotinetsa sei ipapo tofanira kutaurirana chokwadi tatenda thank you have a good day tikuone mfriday mawe mai gunobva watanga kunetsa uda kuramba uchifona wada ndiri kunamibia ndakauya for something else kunampawa ane zvandiri kuita kunoku iwill be back friday vana ava vasati vanita ndaona proof yo ndaiforward can we just wait and hear from them vabhadhara then tobva ndataura right ndaona mari yakati yenyu marii zvinhu zvese kana pango nemari you want to start a war uh, that's not very good behavior relax relaxa i know you want money i also want money too but just learn to relax kana pane mari watoita emotional watangada kuti kufona ma 3 4 5 miss calls how far ah, that's not good you must change that attitude if at all we're going to continue working together we can't have the same problem all the time waiye wakati mari yakati aa ah, ah, the last time i said handikupei kana send pamari kune imwe mari iri kutouya kana muchikwanisa kuimisai misei thats the last conversation we had tiri paairport muchiti hee ndikati a ah, kutori neimwe iri kuuya musiri kuziva kana yauya da kuona kuti munogona kuimisa here imisei izvozvi thats what i said hanova ndakati a ichangopinda mari ndobva ndakupai proof e ndobva ndasida i never said that

takatextawo ka takafonawo ka zvekuda kungoanswa zvopindurwawo kuti kungofamba handi ndimi aitaura nyaya yecommunicate kuti amana ngatigare tichionana tichicommunicate but imi makanyararawo kana papiwawo maproof emari zvinoreva kuti chiya tinozotadza kunzwisisa kuti komwe wedu pese patanga tichipindurana but pakabuda mari anobva anyarara ende iwo pakabuda mari iye mumwe wedu anobva atoda kuti tange taita hondo chete kuti imwe izobuda totozosvika pakutoerana nekuma airport nechii chii chii ndozvinhu zvinge zvisiri zvakanaka nokuti mari yakabuda tongogara tangoziva kuti ah, muzori kuona sendi maiko kuona sendi topedza takadaro even isati yabuda takagara tichingoziva mafigures ari kuti ari kubuda mari ingawani imimi makatisainisa 17 million agreement kuti mwaya mwedu toziva kuti mari yenyu imarii iyi yokuzongojumwa inotinetsa sei ipapo tofanira kutaurirana chokwadi tatenda thank you have a good day tikuone mufriday mauya